ndozvaitaugwa namai taku izvi maiwi ndasingambozivi kuti baba zvichanoita zvinhu zvakadai ndaingohwa nemakuhwa hana mbozoti ndizvozvizvo ndiripo chete ka oh. oh. aya ndo anonzi mashura andoitigwa nababa ava ndochicha ugoona uchi munhu chavanondifambira nacho shuwa eh? maiwi maiwi Nei, nei, wee. Nei, nuka wangu. Oh. Saka ndo zvavanenge vachiti kwenzi ndaenda kuovertime ndaenda kuovertime vari kuno uko. Ah. Oh. kukusvika nguva idzino kwakanaka aizve ndandiri kubasa overtime overtime iwapo uri kuita overtime yekusvika kuumba aiwa wangwaripo here wamaita kuita seiko imi nguva yekusvika ino nei ndati ndandichiita overtime kuti mari iwande oh. eka handiwe uri wemari ngatizvizarurei iwe ini zvatondinetsa ini kana unomboziva kuti sometimes even uri kubasa chaiko soka unombofunga kuti kana kumba kwacho ndoenda kunodii because iye zvino ndakutanga kufunga kuti horit cooking weyo hakuna unodiwa mangwana vana vanoda malunch box okuenda kuchikoro ndozvifambisasinoone zvinenge zvichiitwa kuchikoro mwana kuti angoenda nezvinenge zviri mulunch zvisingaiti vanosekana vana kuchikoro ndo problem yavo and ini ndautofunga kuti at least date hatichisevenza tese tiri two handiti zvaikushanda here usi kushanda iwe usi kuzviziva kusenziweni ah iwe kubva gore rakapera indava zvimone uchimbonyarira uchingoti ungangotaurawo here pane vanhu ngoti ini murume wangu haaisi kushanda ah, but kuti inganyanya kuita problem hombe here as long as kana vasingamainde zvavo mamwe mabasa ekutani zvinogona kugadziwanika zvaro kana iri yebasa inedzi mwana wamai vangu sure it's only kuti ndandisingazvizivi ndikangotaura nethe right people hazvinogona kuita as long as vasingamainde zvavo kuzombotanga nezvinotii zvinenge zviri zvenguva diki diki kasi then wobva vazoenda panzvimbo pavo nekuti kungoti angosvika achipinzwa muza wavo vanhu vanongotarisa tarisa but haa haisi nyaya vatomboriwana here aiwa kungononoka usina kutaura chete then kwakungonotaura nevanhu kwavo ndi ungandibatsira ufunga haa zvinoita because zvakaoma kuti nditi mufidha mwana ndoti kufidha baba ndoti kupfekedza mwana ndoti kupfekedza ah, baba kana handiti ndiyo responsibility yacho yekuva mai iyoyo mugodiko ngadii ngadii nezvinei zviripo but hazviitiso ah, maybe zvenyu zvitori nani because vamwe vanhu vanoenda go through so ah, zvenyu izvi zvinotori inorwadza sikunonyepera murume ane ndebvu saizi yangu inochiwa akazvinzwa manje akazvinzwa manje

Ndimamira kutaura kaniti. Hmm? No Zaya, pane nyaya ndatofunga Mevi shamani. Unoona mfana agina aya. Mm. Yeah, ndichamurova manje. Adini. Akaudzwa nani kuti iwewe. Mm. Eh, tine tiri vana vakasiyana tosangana kuma parents. Mm. akadii akazviudzwa nani izvozvo iwo zvinzwa kupi ndakaziva ende unoziva ndakatotsamwa izvezvi pandomubatira pandomubatira pozi unozachika youya my sister ende vanhu havafanirwi kuwana information iyoyo orit kuti azozviona anga ambozvinzwa nani ndo zvandoda kutobvunza asi ndaenda unomurova kuti iwe hauna kumbotaura here something zvakadaro kwaari aona achazvifira izvozvo ndoda kuziva kwaakazitsaurira ndozvimwe zvinhu zviri kutondistress unoziva vana vafangoona iuya my sister handi vana vafangotomboziva zvinhu zvakadaro and hazvinei navo ndoda kugadzira saizi inoshinya miraona ndokumusota miraona zvavanhu ndatoita nje but ndokutsvagira mapenis apa mama nadhedhi vachona vakunonoka kudzoka Mabhuku ramaverenga mushure rembovari. Izvo baba zvodi. Ndokuzobvunza nhasi bhuku randakasopedza kare. Zvaraitaura. Hmm. Raitaura nezve hanzi chii? Communication ma relationships. Hmm. Ma marriages. Hmm. Ndozvinoita kuti ma marriages are last. Inyaya communication. Mozviziva here kuti ndozvinoputsa dzimba dzakawanda.

hanzi mumarriage mhm. vanhu vanofanira kutaurirana paive necertain couple after a month vombotaurirana vombopana mai maareas avaikanganisa murume otaura wake mukadzi otaura wake then ipapa modi kuti ah sorry sorry shamwari zvakazodai ah paipai zvakaitika zvanga zvakaitika zvakaitika zvakaitika Iwe, it was an interesting book. Handiti ka? Eh. Munofanira mbonipa vanomborifundawo. Ah, sure. Eh, izvi hazvingodika kuti zvingoenda kudivi rimwe chete. Tose. Kana uchinge wakanganisirwa nomwe wako sungunuka kutaura pawakanganisirwa. Eh, Newo uchaacceptawo kuti ndadii ndakanganisa. Sorry, vara noti sorry. Eh. Vashoma vanorigona iroro. Ah, ndoku vakaimba. Kuri varume. Havakwanisi kuti sorry. Ko kangani ndichikumbira sorry pane munenge maya chema chema.

ikwe hey. seyangu ye munomupa umu hey. ah. zvinosanganikwa nazvo sa zvinosanganikwa nazvo varume vanonetsa ah. ini wangu wazondinetsa uyu murume uyu uchiti iwe yoga here asi ndichagomwidi ndichamugadzikira pasi haiwavo zvinowanikwa ndichamugadzika pasi zvinowanikwa uyu iwe chako chinongokudza chindirango chite iwe unyarara nyarara ndichinyararanyararanyarara mashura iwawa mvai uchazviona ini chamugadzirisa uyu ndiye asingambondinetso aiwa bodo zvenaiwe ndati ndati rege zvokugadzirisa bodo iwe ah. zvinyararire usagadzirisa manje mira uone kuti ndinomugadzirisa uyu murume uyu ndiye munhu wandichagadzirisa kusvika apinda mugwara chaiyo ai wakugadzirisa kweiko zvinowanikwa kani iwe iwe siyana nazvo zvandakudza uyu munhu ko ndiye wandichanyatsogadzika pasi iwe ndeuchapinda mugwara kunga vakugadzirisa asi iwe wakangonyarira muwangu

Ah, eh, nemhaka yekuti ndozvototibudisa vanhu vakawanda mwangu ah, shuwa ndichagowedzera handitiko zvino vaiko kuharare variko vana pasta vakawanda wanda tikaenda kukavari vanonotibetsera vaidi wei apa ah, tichaenda ipapa kutazviira ah, shamwari eh, nyangwe ini ndakatombotumirawo munhu ko kuti kuda anganondirigirawo idzo mvura dziya dzinongokushwa dziya mudzimba Vaini chandomboti vaya chamwa tinoti eh. dzinonotibatsira a ah, dzinotibatsiraanendingota iwawawo nema anendingoiri eh, a ah, chaizvo anobatsira a ah, vakudai vababa ivava kuda vachadzikama blaz jo inini pane nyaya iri kundistresa ini kudeni aiwa blaz unokita unenge uchingoona sister ini vakapfeka zvimashoti unongoona umwe musa akatopfeka skin tight umwe musa akapfeka zvimaguvha kuti uchiona kana cleavage but ndebvunzo one plus aiwa plus apa apa ndoda kuti mutondibatsira mwana wastep mother ane ukama neni Hamuna kana because hamuzoro parimi. Hapana ropa ka? Hapana kana ropa. Sandogona nyongo kuti uroverera. Hapana kana. Magia mbe. Hapana kana. Hapana kana mombe inobvisiwa yecheka ukama kana chi. Kumune ukama. Blaz mwanza nyanyika. Eh. Ndakazviona ini neropa rangu. Pandongotarisa kuna Mevi so ndohwa ropa rangu richimhanya blaz. Ameno zvandongohwasa. Ndakamuudza. Mevi. Mevi akabatana nezvo zvese blaz. Aiwa. saka muri toti ini nditokarira bhora mbiri but azvizonetse reblazi kuedza pakudii no kame manje zvandiye ndakuda kuita blazi eh. ipapo kana ndakuda nyatsomusvikira kuti ndinoataka mhm. mondipa zidhobhi riya riya rekwa mudhara wedu riya riya eh. tanotenga rekwa mudhara ndoenda ndakarova zvangu kudheni vasingazivi ah.

Ndaswera mwanangu. Waswera sei pano pamba? Waswera tambi. Unotambira ku mwanangu. Waswera sei kwa chiera special. Kumuka kuratidza kuti munenge musina mufaro wani. Mufaro wenda sei? Eish, ndamusunungukawo kana murume wake achisvika akabata chipasuro. Eh. Munongoratidza kusununguka kana pachinge paita mari. Ndizvisununguka cheko. Wati wababa here pano iwe? Chacho cheko chandosunungukira pano pamba. Uri mukadzi wangu here chaiwo wandakaroora iwe usingadi kusumukira? Ah. Ko ndiri chii pano? Ayosha. Eh? Kugara nokugara mukadzi asingagoni kugamuchira baba. saka ini ndave chii pano pamba ini mombe dzangu zvakaendera mahara mombe dzekutambisa izvozvezve basa rako ndokungogara ka chaunoda kungodya iwo wakagara hanyaneni hauna ndobasa rako zveroo basa rei kudiwa ah, ah. kundichengeta zve saka iwe dai ndisina kuendesa zvipfuyo zvangu zvakawanda iwe uri equivalent nechipfuyo chimwe chete zvipfuwo zvinganiko zvawakaendesa zvaungatosora uchipembedza musoro dai kutanga kuindisa zvakawanda nekuda kwohunhu hwakadai aiwa iwewe panapa ndowatova kutotonga ka

ndakuita uchipoterera aiwa zvandiri kutaura uchokwadi mm-hmm. sisi ndinawo wakabatana sisi ndinawo wakaumbwa mm-hmm. vane tunhu twawo mm-hmm. mani ticha ah, eh? vane mm. tunhu twawo sa tell me something hapana here kamfesi kari kudzingirira kana chichi kakudzingirira kana uchiti kudzingirira kafesi kari kuwakuda hapana iwe pauri papa ah, ndingazokudzwa nondirova kuti totangosiya kati ndingoziva ndingotaura neni aripo shuwa ndiani mfana onias uyu mutematema aiwa aiwa ndingotaurawo kungotiaiwa ndikorovi ndingotaura kuti munhu andoziva onias mutematema mm. o okay sazvane nguva yakadii tichi vedu ve please come on zvane nguva yakadii toda ngoziva chave netumani two chete

zvokwadi kuti upenyu huri kurarama uka ude mari vangopindira zvavo ndatunanya kuomuri wenyu unoziva zvese kuti hazvibhalansi mari yacho kana kuti uti vana vari two umwe nomwe unoda school fees vanoda mm. kuenda kuchikoro vadya ivo baba vacho vanoda kudya unoziva haisi nyore kurera murume mukuru handozviziva kazhinji zve zvachida iwe usingashandi hameno kuti mwari vakambozvironga sei papi mm. kashoma kuti zvingogamuchirika chero uchiwana ko kamari kako asi kungoti baba vomba ndo vari kunga vakagara ndamboedzawo mama mm. ndichiti vachariwana vachariwana vachariwana but ndautoona sokuti naiwo vakutorelaxa hazvimbodaro mwanangu hapana munhu womurume aambodaro nokuti angada kungochengetwa nemukadzi nguva dzose kuzvinochii utoshaiwa uchaona musi wamuruwani chokwadi amen kwangwa kungofunga ko kwako kwenyama uchiona seakatilatisa asi ndizvi pamwe ari kutodzishaya upi baba tichau amen ingurambai makangonamata inguva inokwana rakasharuwana chete Mhm. amen zvamuri muri kudaro imi. haa ndinongovimba namwari imi zvese zvinongo zvichangonaka zvazvo ende imba haidzimbodi kuti mungogara zvinhu zvese zviri muserendende mm. aiwa zvinofanira kumboomawo zvichizongonakawo mozongokurukura dzange wangana aiwa zvodai kozaka waiuizama kuita seko nezuruva kuti ndikuwachirei Zvina yako. Saka ukandiregere ndichiwacha. Saka wako ndaitorevesa paya. Yuh. Sina sezvo chibhuku chichiko chotaurana tipedzerane. Unotoita basa rokukuwachira kuti uraaniwe. Uruzama kuimpresa baba vako svi. Usatomboya pakati pangu nababa vako uri kunzwa. Hapana chauchachinja. Uronzwisisa? Handizombodi zvokunyangadziwa newe. Handifaniri kutombokuwachira nhumbi dzako. Ukatonzwa ndichitodere popa ah, ah, please undiregerera handitopodi handidi kubata svina dzako futi. Never next time handiti ka unonzwisa totaura newe. Ndazvinzwa mama. Buda mama buda buda mama tondinyangadza buda tondibhowa. I'm sorry. I'm sorry ipo kudipinda.

munhu makupinda mbame vanhu usina kunokamanoka nguvai manoka nguvai koorai tinyangwe tsika dzekumusha dziya dzinonzi tisvikewo dada mangoita izvozvoaizachikamevi nyaya yandogara ritaura uri kuva zvavari taura wava statement yavataura mumba masahwira even mama pavachafaka tichanetseka propati yese yemunomba tiorana nasahwira vacho ivava

ndine mavisitors ari kuya pano kucheka maziguru wakada unofunga ndinoita sei nevaenzi vangu pano nditaura newe hausi kunzwa ko izvi izvi zvose izvi tasaona une zvawatomboita nhasi taura ndikutaura newe une zvawamboita hausi kuona svina yose izvo zvose isin shambuzi this is my house uri kunzwisisa iwe uri kuzvinzwa chinzwa kaiwe iwewe zviri bheta uende kumusha nambuya vako kunogara nambuya vako uri kunzwa you don't belong here this is my house uri kuzvinzwa handisi ndakauraya mai vako ini zvinonetsa kugara nenhera hamu appreciate chero kaita zvakanaka chero kaita zvakaipa hazvina anoona saka please make sure anotoenda kunoroorwa vezera rako vese Varorwa zvechikoro ndezvekungotamba izvi zvekungovaedza nguva vari pamba pangu ndaonororwa zvonetsa izvi kuchengetwera neasiroko zvakaoma hazvo iwe nesunday ndabva kuchechi kumba kwangu kwangu ndibhowa ndoti rega ndimbanodongorera mai mivhi ndakuwana haupo nesunday ndakadiko ah, mathree chaiko aiwa kuna mai vekuchechi kwedu vakapona saka takangoti tichibva uchechi ndobva tatomboendakunovaona e eh, ndosaka ndakanonoka kuuya ah, nekuti ndakatoti ko mama zvikanzi ha ah, mama havasati vadzoka ah, mama muri kuvadii ibva zvandakawana zviri pano samwari zvakawana zviri pano mhm. maziso angu haana kuona zvisiri izvo wakaona pane mm, ndaa munhu mukuru zvangu kuti ndingati ipapo ndakaresva kuona vana vedu ava vana ava wakambovatarisa matambiro avanoita here uchireva mevhina ticha iye ka mevhina ticha matambiro avanga vachiita pandaaaiwa ava vanotamba vanoaiwa ungavatevedzera natototya ndichiti buda pane nyayataura kutamba ukoko kwauri kutaura eh. mm. noza ndakagogodza padhokutogogodza havana kana kundinzwa ndikavhura do ndikamira a ah, matambiro acho akodzeri pana sisina bhuti ah, anomira mushe vana ava unoziva kuti chii lusika hmm. vana ava takavachengeta vari vese kubva vari kuprimary kuti kudaro svika iye zvino vakura kudai saka they are so close zvokuti ka ah, ungatonetseka zvakoaofunga zvakawanda they are so close ende isusu natete vacho vatimbovaratidzi kuti hausi kunyepa ipapo they were so close but maonero andakazviita ka mm. maybe anga asina zvake dambudziko nazvo kuti ari kutaura nabuti vake vari close kudaro but reaction yakabva kuna teach manje Eh, mm, dei wambopatarisa reaction yerudziko naye wosada kunditauraserious so into awari too much no kuti kudaro ashuwa ah, hapana ah. kana nyaya ufunge titi madirection yakazoratidza ipapo akabva atondigumbukira akapopota aka iwe kuti wadii kuti ndapindirei ndisina kugogodza wati ndandamuwana nemusikana wake kana ndandazomuwana achibva unogeza but yanga yatongori nyaya yekutoti akangoboekanawo ndaona zvanga asingafaniri kuona ah, mm. but zvokuona anogona kunge asina zvake pfungwa dzakaenda ikoko but tich dei wambotiongorore nekuti unofunga kuti maybe since tich ari ndingagona ndichiitira izvozvo but hmm. iwanti unoona kuti nyaya iripo ndeipi mivhindo wangu ka saka kana isu tikazoita sokuti tichi ane zvaari kufunga anditi unoona kuti hazviite ah, but chandinoziva inini mm. tichi anoda hanzvadzi yake achimbovasingaiti chimbovatarisa even manheru chaiwo imbozvipa time yekuti ukavasiya vachiona tv umbodzokoona kuti vari kuonei You would be surprised. Baby wangu shamwari. Hmm, muri right here asikana. Zviri bo zviri sei? Hmm, Ndimatifungawo kana asi. Eh, shamwari ndaona wayanyorova kudai ndikati ko munhu zvaita sei kumba uko. Hmm, zvakaoma asikana wedu matoita mauya shuwa. Ko chii futi? Hmm, zvakaoma zveupenyu wedu wezvo. Ndangoona kuti kuma lessons hausi kuuya chii apo tatora padhuze nekunyora uri kungozviziva here izvozvo? Eh, vasikana ndozviziva edu ende ichitoda kutouya namai vangu vandinogara navo ava step mother ava ah, zvingakukonesa kuuya kuchikoro izvozvo eh, vasikana dai maimboziva zvavanondiita vanmai kudaro veduwe zvekuti unotokona nekuuya kuchikoro vasikana aiwa hatiteisiriyasvedukuchaiwa utombomaverengi kana kutombodii hautombobatikana kuda tomborivhaisa nevamwe havatombodi kana kuzviona kwainei hameno anenge achingoti handidi zve mwana murume anobudirirawo ah. ah, saka zvakatooma saka kuchikoro kwacho navo vakati usauya eh, ndaichida kutouya veduwe nyange wapedza wagadzirira kuti wakuda kutoenda kuchikoro unogona kutonzi hakuna kwauchaenda veduwe vasikana nyange wakutobuda kutonzi chitodzoka utange kuwacha nyange pasina basa unototangiswa zvimwe zvanga asina nebasa rese zvakatondiomera vasikana vedu we ah, saka zvakaoma but otherwise chingoshingirira hako zvinoita vasikana ayi ndachambudzika vedu we aiwa chingoshingirira zvinoita mwari vanotokusimudza rimwe zuva because ii hmm, ah, kana vakadaro vakaoma aiwa mwari vanorangarira shamwari hmm, aindatofunga kuti ndikazviuraya pamwe zvingaita zviriiwe ah, uchiuzviuraira mwe munhu kuti waita sei ah, iwe mushamwari hauramba uri pano unobva pano rimwe zuva ah, kunoramba uri pano here ah, iwe nyika yakakura shamwari iwe nyaya iripo ndeyekutongotika iwe chitongoshingirira panguva iyaya yaunongopindawo muti wakuvata wongobata bhuku rako overenga because ukada kuvatevedzeraka hapana chaunombobata mupenyu hwako eh, vasikana ndinotovata ka baba vangu vachitoripo vasitoripo handitombovati ipapo chitongotora mukana iwoyo shamwari utongoverenga because ii shamwari hazvisi zvese zvakanaka munyika umu ndinongoshingirira asikana saa zvakaoma vedu ve ah, iwe tese tine matambudziko asikana but ndezvekutongoshingirira eh. vana mai vanonetsa but ii ndezvekutongoshingirira shamwari eh. makapisaona rini manje

Hakuri mm, right. Ipo paya patangoparadzana mutown. Eh. eh. Saka pane zvazongoitika zvaitsa kuti ndisvike kuno. Chirega zvokungomhanya munyaya. Unovaziva baba ticha zviya. Ah, baba ticha ndovaziva. Urai momuziva, muchiri muziva ndilusi. Eh, eh, ndiye wandaitaura nezve nyaya. Ndiye yandatovinga. ndichangobva kuparadzana newepo paya ndopandafonerwa zvikanziko nyaya waitaura iyayi chibva wangounza kamapepers acho tione kuti tingadii ah, nekuti kuti zviri kutoda kutoti zviitwe first week iyoyi mwedzi uchitanga uyu macv eh. baba ticha ah, ndotouya navo ah, ndotouya navo manje iye zvino hatina une muchina akafotokopiwa iwe tanzwa nekungofotokopa tichingomwaya everywhere itai kuti mangwana makuseni muzvigadzirise mukwanisa kutoti vateere nawo mutauro ah, mangwana ndinoteeranekutoti eh, ndatonzi eh, ndiwe nawomusa shamwari pandotomuka ndichinda ubasa iwe wotomhanya wakunofotokopausara vakakotsira watombowana munhu anoti macv ngaauye kudai

Eh, zvekwalusa ari munext ndiri kini ofisi ah, ah. mune yangu eh, oh. eh, ah. saka ani mukangosvika pandinobva ndatomusvitsa oindisakoti achambopinda tachambomuzvira mutaun naiwe ndinokutenderwa nani naiwe iwa upenyu munoziva zvaunoita mangwana ndiniwo mangwana ndiniwo hazvingorevi kuti ndogona kuda nyaya yebasa kwamuri mm. zvinhu zvakawanda zvinogona kudikwa muupenyu zvotozofunga kuti vanhu vaye ende munenge muri moga mokwanisa kundibatsira mwari vakanaka enda kutoona matori wana baba Mungu wako izvozvi past ten asi baba ava vanokukwana inguva inosvikwa nomurume nguva ino past ten anobatirwa zvavana hope Hey, mandabva basa kunete here ikoko wamukabvisha mamai wani zvaita sei inguva iyo inainainangaba zvichiya munozvinguva pakudii murume mukuru kuuya nguva dzino eka wanetswa neiko ko wadii kuvata mwaya nemadomatisi gadhen yakazara panze apo ukuona unorega zvinhu zvichingofa uchimira kushandirwa uri mukadzi rudzii kani mangwana mangwana 5 rand uchiburitsira munhu mukuru akaita sewa kushanda kwokuita sei mugadheni mugadheni mokuita sei basa renyu nderekuita sei kati ndimi zvemunozviita masaladhi maakushama nyaya muchata musina kudyaamba ha asi eya ha e nguva iyo ndingatadza kushama nyaya ndichida kutovatarisa nguva dzakotovata mamadomasi hapana muriwo wachona hapana ndokutodya sadza nechii ipapo nhasi unovata nayo mundikwanirnhasi unovata nayo ko iwe wadyepi kudyepi kwedu kune kandinika basa rako ndrogara uchingoverenga manewspaper manewspaper gore rino uchachekerera manewspaper imi munozvitaababa zvichaka imi vanhu zvamuri kutsvaka kwandiita zvichazvo ndodo zvishaya ndakagara ndazvitsvaga ndikazvishaya hausi mukadzi zvino gore rinoka gore rino kuita sei uchandikwana iwe ndakakoniwa kukukwana ndokusaka ndikuradza nenzara ini mukana mandiradza nenzara kumwana wako kazvara ina ndigariri zvinhu zvakadaatigara pasi

kwatakaendesa macv musuo kwatakaendesa mapepa we nema zveshuwa kwaichii kwanzi ndiuye nemandi ah zvedu zvaita ndinawo ah, shuwa eh tomoti weekend masoseji tomoti wakabhurai eh? ah, mwari vakanaka mm, zvakaoma shamwari mande iyoyi iyoyi mande iyoyi lusi chakaoma chimugadziamaino chinoita zvekumadhiri achinacho chimugadzichiya usamuona akadero anongoita somunhu ari simple simple but ane maconnections mama undiusheutande iyo imagine nguva yese yata tichingotambura iniwo kana kumbozvifunga kuti nditi lusi tasaone problemi

Haana achida kuita basa mama undikurumidze kuverenga mabhuku angu. Tongo chitoverenga verenga hako. Chokwadi zvakangokoshawo mazuva ano maexams ari padhuze. Izvo zvakakuzvona zvakakoshawo zvikuru kutanga achita nezvamabhuku kuti ramangwana ake kuda angabuda nemaresults kwawo. Eh muchirovera wowowo imimi baba. Kana vangu vamai ndosora naye pano. Tinenge tichingobatsirana ndimamai ka isusu tinosora tisipo pano pamisha. Eh. Munofanirwa kunge muchisundidzira umwana kuti asumukire pazvidzidzo zvake. Ndizvozvo. Kana pane zvakuremerera ndozvamozotudza isitopota tipindira. Inga achitongokumbira kuti dai matombomuitisawo maextra lessons. Andimokuona vamwe vaita maextra lessons.

shuwa eh. saka mwanangu wotoshinga nguva yasara idiki dikishi makadini mama haa tiri nanisu eh. ngochengetwa namwari tiri kutozvinzwazve tototi kamakorokototesei ah, ah, uye kuti mwari vakanaka muziva ah, tachishawa upe nguva dzose izvozvi ndikati mm. vana ava upenyu hwavari kugarira mazuva ano ah, kuchengetwa namwari nemudzimai vangu vakanaka ah. eh, havakangonditsvakirana mwari ndiwo watotaura akatonyaya kunaka izvokwadi eh, ah, ete mukaramba muchitongo mutungamidza nemaomero akaita mabasa iwawo nokuti mazuva ndakangotaura neshamwari yangu sokuseka kuti ufunge baba tichatatu tambura basa harisi kuwanikwa zvikanzi haiwa haa vakaita chii ndototaura paya totonzwa akutozoti ah ngavaunze mapepa asi ndozvandaimbotaura ini kuti basa ravo iri rokungogadzira gadzira kumaka chokwadi vagoita kosi isina chainoburitsa shuwa ah, ah, zvinonetsa eh, saka kuri kudodii kubasa kwacheko haa ah, kungodaro daro ee eh. Kungodaro daro yo ataitsvaka neparufu neparufu. Gomutsvaka riwai godizve. Tozviziva kuti zvezvakangoma izvo zviwai kuzvidya kumwe kuti mukadzi ndiye uri pabasa ini handisi ndozodini. Achindichengeta achindida zvedu. Mhm. Zvakaoma. Zvinoudzwa mai here? Hazvine basa. Hazvina basa izvo mwana. Vati nyaya iri kuchinetsa manje. Vari kunzi vanofanira unosenzera kukwekwe. saka chakunetsai papa chii hmm, mama zvonetsa izvi zvekuti umwe ari kukwekweya ah. umwe ari kuno kugweru munoziva zvonetsa izvitaurako zvimwewe gweru kwekwe hmm. unoziva kuti isisi kubva kwatiri taigara kumusha baba vashandira harare pamwe vamwe isisi varambe vachitotaura futi murume waenda joni vachisiwa nenhumbu otodzoka mwana akubva kunaizve mama kare iko zvino munodova nezvizvizvi hati mimi chinongoudzana muchingotaura kuti wamuka sei wasikana sei dzaimboripo foni dzacho pawazonyora tsamba yosvika kuchikoro unodaidzigwa tsamba yako kuti kuda kwanzi kupera kwemwedzi mugozouya pamwe ndou yako aiwa taura zvimwe kwekwe negweru ndozvinhu zvaungabva watotya kuti kukwekwe vanhu vechirume havagoni zvekuzvibikira akangobika kaviri nekatatu otofunga kuti denda wana anobikira handinenge achiuya ngavaiti mawikendikubikira wani abatishaa munzi dzokai kudzimba maweekend unopota ndichiuya weekend vanoipa off day ndizvozvo ka zvimwe unombobikira zvekungoita zvizuva zviviri achidlariko hazvina mbo vatomborona basa ndichanda kunyaya kufara ka ibasa zvekuti kuenda kukwekwe iko haitombori dambudziko kana kana zvachose harisi ah hai wandi unofara kumaona basa iwe varipiko vakomana nomusikana wenyu ah, ava vavaka kana vakabva kuchikoro mm. kunomboitwa zvimwe kombonoonekwa ah, shamwari kombodii saka mm. hameno ikoko amene zvokubatsirawo zvaundati makubatsirana eh, manje aiwa aiye zvino zvichafamba mm. eh, iye zvino zvinofamba chaiko

kudarudaro zvako but patinogara pachona zvimakotas zvimasingle cotas zviya but abasa zvaro rinani ayo hazvina basa zvandi munongoriko muri one muri kuno adema muchinzi maida nemhuri maigoti tonogara papi

Moita musikanzwa. Taurai. Maakuya nguva yamunoda hee mama havapo muchinoita musika handisi kutombozvida. Mbuya inini mondiketa magame ah, iwo ndi unotorisa hapana kana iyoyo mbuya ini mondisiira madhira angu kana ah. ndikasauya kumba kwenyu kuzovata kuno kutokasira kuuya. Oh.

Wasi utoda basi mdara mutoita mafesi angu towasheedza unosheedza mm. uvaona nambuya varikotiayoibudipanguva saka ruza ti baba ko kuwana basa nemari yabva yati jikiti nemabuyi vese akutaura zvemabirthday ndokuti vakonzi vari wana but mama imari ingada ngoshandisa

tichitanga tiwana chinhu chimboti sasina chimboti chovhawo ah, ah, eh. muchembere huku dzachona vachadzitarisa muchembere anenge ari kubasa imi muri kubasaanondiri pano ndinenge timutarisiraonetsa mai nematesiraonetsera nyama ivava vana ivava venyu aiwa yadiya akanaka kuti zvekuti kwai mapati chii

ndanguri ndagara pfanapa unofungidzira kuti ndopuwa nani kosadza wangu ndiye vaungotarisa kunge munhu ari kuona zvake bhora rebrazil zvinhu zvese unongoda kuti ndizviitire kuzviwachira kuzvibikira iwe akangogara uri mukadzi pakuita chimbovhara kachibuku kako aka kuverengawo shoko ramwari kunge unotendeukafa ndati ndanotora sadza kustonotora sadza kuita sei ah. ndakaundogoti ndakakuroorerei kana kuti unogarirei pano kana usingati sadza racho ndagara ndokuramba sadza randobikirwaunobikira unoti ndirimbwa here raunoti inda unozvitorera ndirimbwa ini kuti wakasiyana chii izvozvi maglazi aa ndozvokunyengera izvi mukadzi akaita sei iwe uri mukadzi aka

ndoridyire sadza rako sadza rekunyengerera rekun'ena ah! sadza repamba pangu eh, wakaguta kuguta ane nzara unotora sadza ndakubikira sadza haudi kunotora sadza saka urume hwangu huri pakuita ah, sei kweyo mukadzi pakudii handiti varipo vavo vanokuitira zvakanaka vanondiitira zvakanaka kuita sei zvawadyepi ndodya zvoukandini wabva wadyepi chero ndadya kwandadya ndotatsa here kudya romba mangu ndoramba here sadza ramumba mangu waramba kwaiva unogarirani pano waramba sadza unogarirani pano nezuro wakadaro ndikakuigira chichera hauna kunditambira nhasi zvaunobika sadza raunongwesa koti zvitorere kuoma inini uri mukadzi iwe Kusembura anondisembura. kusembura yoita sei Kana wabva haikona uda kumutsa hasha dzangu Hayi, chaiwo ndisiye. usada undikorongwanya Ndezvako. unoenda wadhinda Hawa, mafingaprint kumeso ndezvako izvo. ayi Ndezvako. mwana asina tsika Mwana uya- Mukadzi asina Ane- kurayirwa. Anetsika ndiani? asina kumusha Iwe ndiwo unetsika. ko ndine Ah, ndisiye zvangu. ndogona kuchengeta wakauya uri chimuswa panakusimba kudai ndini ndisiye ndini ndinokuchengeta iwe usingatodi sadza racho ka ndakutoona ritora ndorija kunyangodya unonyadzani iwe iyeni ndonyadzaini ndinobuda ndonodya wakandine yekubasa

naiwe vana vako zvavanonetsa iwe vanonetsa amazi zvakanaka vana ivava combination yavo haiti kwanzi hanzi baba vachikuona basa yaitovanyaiunoziva kama mivhiwe zvandati vanhu havabude unoza ndafunga upenyu hwako hwababa mivhi wakari uya aiwa ikuzviro ukazona uri vanokuda zvokwadi haa chokwadi tende mwari asi saka zvokuti mungabva mandifungidza nyaya yababa meve aiwaka iyazvo zvekukanganwanyi irwanda randinotori naro nanhasi pamwoyo asi ndiri kunoona kuti ka aiwa mwari vazondinyaradzawo kana musambondifungidza makore aya mama nokuti ndakatambura zvokuti handitombodi kana kufunga nezvazvo ah. ndongoda ngofunga nezvemarriage yangu nekufara kwandiri kuita Nevana vangu nemurume wangu. Kozvidiani zvibata. Ndilusi. Kwai kudi. Lusi. Eish. chobhipa futi eh, futi ah, asi neshamwari yako payakanaka zvikuru yakandigonera uya mama ah, zvokwadi mwana akabva kuwanda kamuona dai ari umwe aimbove nehanyani nedambudziko rako ah, aingoti hameno zvavo eh, namai umwe airambirwi sadza sazomukangamwa vedu mukurarama moti kana mazodini kuda murume unongowana zvakadini kana kumhoresa hazvichaiti ungamukanganwa sei munhu akadai atizi zvowanikwa haa kana kana kana mukadzi wekwana akadaro uri mukadzi rudzii Pangomirizika pana vamwe vakadzi nekubatawo bhaibheri kuverenga shoko raMwari hamutendeuki makaita sei? Ha? Inini kana zvakadaro uchadzokera kumusha kwako. Mukadzi anondipa murayiro ndo zvandisingadika. Ndiotora sadza kuoma. Kutoramba sadza rangu randabika. Ndatombomubikira zvangu wotoramba. Munditengerei. Ndodya sadza rangu. Ndodya rimwe ndodya chete.

Dora ndakutodya. Unodya chii chacho? Chii chaunodya ichocho? Chii? Dzadziri tsitsi dzaMwari wangu ndandichafa unondipfuhwira iwe. Ah, nhasi ndopondotanga unopfuhwira ana kukura kutoda kutowanikwa kuwanikweiko dai akarega kuzoita sewe zvenga kunge munhu angati ana mai mwana yeye iri ndinonoona saka uri kunyadzani iwe ausikoona kuti harina matomatisa waipopotera madeko wakaura harina matomatisi rori harina mm. unongodya njururu ah. dzega dzega mm. kusvika rini he ndipewo mari yematomatisi kungowana munhu achingoshama nyaya hatenderi tendere pamusha kwake kana kurima sezvinoita vamwe ha

kushama kushama eh, munhu asingazorori kunge qimbi kugara uchingofitwa wakangogara uri mukadzi akaita sei kaniwe kutaura unotaurisachimbonedza musova unodzipwa ah, nai vakomana unoverenga bhaibheri iwe ah. unoverenga bhaibheri bhaibheri rinototi zviri nani kugara pamusoro pemba panogara nemukadzi anoshusha

Mwana basa muno mkwekwe saka ndingoti kavara kavara ndiri muno. Oh. Eh. Haisiwo kana wao padhuze tombokototi uchimbokonekerawo padhuze. Tomboipa ndipe namba dzako because ndinofana kwandizomhanyira. Ichi namba dzako. Eh. 0775. Eh. 160. 160. 842. 842. Ayo ndokubhipa manje. Saka wobongo ndipo dzako hapa munogona kusakanganwa. Saka ndikudairira. Alright. Saka ndikafona kakanaka. kungovharavharawo mawani zvinhu zvako zviri kufambira ya zviri right ore chirega ndimhanyesha aore saka uri kudi hako apa ndingomhanyira kubasa ndokufani ndokuonera oh. handimborega orit see you sha iripo rodi chaiye ndezvaakandiitira hakanezvitombo ndokuhwina chete nezvese zvatatapromisana saka imi munondiudza kuti shuwa kubva pakwekwa half past five mosvika panapa yezvino na ten o'clock unomboziva zvinhu zvekubasa kwedu vanongoti nonotsa kuchaisa ende futi katanova kuchaisa transport problem unoizivawo nyaya yemakombi pakwekwa apa pazonyanyonetseka transport sarizvinonetsa ah, izvi musaita zokuti handisati ndamboenda kukwekwemi baba ticha murungu wako unoziva mi unombomuziva murungu wako zvakanaka aiwa zvenyango mukati murungu zvenyu eh. saka munenge maita overtime here munenge muchizopiwa overtime ah, handizozivi handichangotange here ndikaziva zvinofamba seasika unobvunza Ndokoza ungandiudzi kuti kwai murungu wangu unondiudza kuti kwasviba mune muchingogadzira mota ah. ne muchakanikei handigara chiri ane light kunonzi igaipere mota iyoyo tototi kavara kavara navakomana totoona kuti kunozvipedza orit but chero zvakadeno ndo basa refoni haisi foni yangu here handiti munofona motaura kuti pane zvaitika because ini ndee ndatova warid kunoku kuti ko chii ah, because pakwekwa hapaiti kana one hour apa sei chambofungwa nandechingoti ndichangoti pedze ndotomanya kumba ah, but why is it mazuva amakatanga kuenda maikasira kusvika mazuva aya musati makugara zvinova kundiziva zvekuti ndogona basa saka wangogara wakandiita tektek babasa rakuwanda futi hmm? basa rakuwanda amen kwekweyacho Ini ndakutofunga kuti kana zvakadero ka zviri nani ini ndimove ndiuye kuzogara kwekwe kwacho. Nezvimasingle quarters izvozvo zvatakapuwa. Zvine basa rei? Nevana vane vada kuuya ko. Quarters dzokei ndozadza imba yose ndiri wangu. Vana vanosara kuno, vanoti vanoenda kuchikoro. Kuti vanombozvibvuma izvozvo pabasa. ndokakatirana nemhuri yose zvamakambe muchiti pokutanga pokutanga chaipo kana ndichiri kurangarira makamati dei ndandaona imba yakati kurei ndaitora mhuri yangu saka nhasi maakuti mhuri aitizvozvo zveimba yakati kurei ivo kana vachipinza munhu basa vachiziva kuti munhu yaari married pane pavangati kwai waui waunzirei mukadzi wako kuno ah, ndakangoti mari ini ndikangoti rega ndiende kubasa zvakawandawanda Dzakawanda wanda ndikazvizivi mudzimai wangu. Ini ndaona zvakawanda munyika muno fuka. Eh, ndiwa chikusiyira nesho. Varuviro nai. Iwe iwe ndatiwo ndikamuti adzoke kumba kwenyu kwaunenge unaye munomuroora here akabhadhara mari yatinoda musikana wangu ainzi musikana wangu ndaiti daaiyo

Ye mumwe ndanguri shuwa ndafonera nanhasi kana haasati kana tombosvika kana nguva yese iyi 30 minutes dzese idzi haya svikawo mumwena haya asi ndichiripo ndomumwena kana kundiramba atombondirambe da kunyatsomugadzirira saizi chaiyo

vasina mbonyatsoonana taura hako uri sei hako mari andi right saka iwe umbunza chii chii chakazombonyatsoitika pai paya bva zvakaenda and then patango kumaonana chii chakaoma newe mwangu Ah, zvinhu zvinongoitika so zvakangooma Mm. ndava nemudzimai waona Gweru ndoto nemudzimai izvezvi hameno kuti wakazofamba sei handitombozivi zvakafamba sei paya paya haini kubva zvatikangosiyana pai paya inini handi sezvauri kungoona kuti pana pandiri kugara ndega chichi hapasati patomboe kana ne hasati kana ndatomborova ndingori ndegaushandana uri kushanda u ah, ndingoita zvekucrossa border zvangu ndichingonohodha ndichitengesa zvinhu zvangu samukiza mari kaime hai eh, zvinongodaro daro but unongozowo kuti zvakaoma sei kungo adini ndasikambofanirwa kuya kunokoza mudzimai wangu so marespectiro andinomuita shamwari madiro andinomuita so kana neno kana nguva yataidanana handiti wainyatsondida kungopesana kwatakangozoitawo but asi unyatsoziva kuti tainyatsodanana handi shaa zvinovhundutsa shamwari iwe hazvitombovhundutsi izvi Ndakaona mwari ungozviita vana zvinokuvhundutsa sei vamwe vachingozviita ah, zvakaoma shamwari techingoona zvakamira sei shamwari bcause mai vari kumba ukuka vanondida zvisingaiti hazvina ah, kana basa izvo wani zvirimo zvinozvo zvinongowanikwaotaifa kuwanirana kapaya ee sevanhu vaifangokuwana saka zvina kana basa ka tongokondinya kubva patikangosiira handiti Ah, zvakaoma. Saka mai mwana makazodini huko? Ndiri kungozviitira usimbe. Mm. Tozozvigona here mwana kwati? Zombonetsere. Iwe vana vako unongovaona kuti ndi- ndingazokwanisa kuti ticha eh, Mary mutarise huku. Unorova. Murova. Vangu kuswera vachite vachimbeya nema nema Usati location. sozingavazivi. Vachimbeya nelocation. ah ungati uchibva kubasa woti kwaizvo nehuku huku futi ndinotowana dzapera kufa because ka unless tatozoita zvekutsvaka munhu pamuda iri foni haa vanhu vekubasa vanonetsa isi yakadaro ah. ende zvinoita munhu kana anga azowana basa kutokata chaiko here haa vanhu vekubasa vanonetsa siya zvakadaro unozivaka basa iriri aiwa uchitaura zvehuku taura nyaya yefoni murungu wako anonetsa zvaanoda nduye kubasa itakobheki kana ari ndigotaura naye nezvei ndotaura naye nezvei hana basa Murungu wenyu anonzi ani kwenyu? IHebert. Ani? Hebert. Pakanzi Hebert apa. Iwe uri kuti pakanyogwa unzi ani? Iwe uri kuti pakanzi ani ipapo? Hebert. Iwe.

abva icharira hai pachavona hake hebheti waini hebheti anotanga naemu ndaona pana emi haa ah, hebheti zveemu senemu zveri mberi iwe unokutarira zviri mberi tadza kutaura kubereka zviri kumasure kwefoni baba ticha haa ah, mai mwana zveshuwa ka koiwe chinombokushungurudza chii chaicho ndinouya kumba izvo zviri kutaura zvehuku iwa kuchinja nyaya hatimbotaura zvehuku tiwo tinodangaaisi ndine foni yarira ikaramba kudairwa ini unondiudza kuti shuwa shuwa murungu wako afona nematamburiro atakaita pano usina basa wondiudza kuti unoiginoa murungu toita zvehuku ngani toita zvehuku ngani nena mbiri saka uda kuite chimwewo chiproject chaunenge uda unenge ukuratidza kuti mudzimai wangu ndinokudawo ameno ndotonzwa iwe ndokuvhurira kana chiflea market andi flea market yacho inotengeswa nani ah, unongotsvaka ka munhu anotengesa kutsvaka iwe ebet unonetsa iwe ndipe kunofoniwa waikatire ah, anonetsa uyu hatidi kuita kubasa itakarelaxa nemudzimai wangu yatigare pano zvedu tinorelaxa zvedu ndati waikatirei aa ah, handisiri kuiva vana vanohowa uko vanonzwa chii vanohowa chinoshamisa chii chinoshamisa chii baba ticha ndiri kuona mafambiro ako hasi straight ah, unozvinzwa ndiri kuzviona because you can't tell me kuti hebet anonetsa hebet anonetsa

Indawo. Ngoba washaya appetite yezvisi izvo zvwanyanoitwa sei? Mm, shamari. Mm, chii? Uzade uchiziva zviri mumwoyo mangu ka. Maita sei kuti dai uchiziva zviri mumwoyo mangu. Watangawo futi. Indawo. zvinova zvakutadza kana kunwa kana juice kupanongouya pano every time paunongoyamba mangu asikana haude kudya inda ah, mama days ndosiuya zvangu ndakau Kuita but iye zvino kana kuti ndimbodya anything hazviiti. Chii? Because ndakaremerwa. Zva zviri kuitika mumba kwangu zvo. Kuitika ifu ndafunga kuti kama problems ako apera since mm, baba vako. Atotanga. Ah. Ona kuti ende dai ndakaziva zvangu ka. Ndakangomurega akagara akadaro ah. riri rofa. Uri kureva ndakakanganisa here zvandakaita? Aiwa, mm. waona kukanganisa. Kuindava manje. vaye ndakakukwekwe kuya antivo ndakakudza kuti vakukwekwe apa sawe ndopaungachema aiwa zvekukwekwe vakaenda hmm. andina ndakambonetsekana nazvo hmm. ndaingove nemadoubts nazvo kuti ah, hmm. kungogara umwari uko umwari uko zvinonetsa but it seems ndandiri right saka uri vati pane anything chakutoitika netime diki diki iyoyi yatoenda time diki diki iyoyi handiti vakambotanga vachienda vachidzoka andidemaaazvakadaroka ini zve ndikati maybe hazvo munhu anonetseka kumukira nokuzodzokaende eh, time yavava kusvika sometimes yanga isisaiti handiti transport mm. he tinomboita maovertime tinozodiya saka pavazonzi manje vapiwa imba yekugara ikoko saka zvine problem here zvembe at least handi hamusi kubhadhara patove neproblem ndakatanga kuona iri foni foni inorira apa mm. munhu mm. ada iri foni munhu ada iri foni kudzimaranazvibata kwamwede anodairirwa mubathroom havayaaiwaisti zvingatovenanika pano kuti munhu abva saka manje ndodii mm. because izvezvi kwatova nemunhu sei watichitauratoona kuti ari kwei shamwari hmm. unoziva munhu womukadzi ini ndakambopinda mazviri handiti hmm. nababa mei unongogara uchingotyawo iwe ah, ah, no patove hmm. nemunhu ah. zvandiri kutokuudza ini but kana kuine munhu azvinetseka just find yourself a day rekuti unongoenda unannounced zvozodii ungonoonawo kamunhu wachoyekut akukwanisa kuchengetera murume wako wakumbira kuti akuchengetere murume wako mm. ndiani ndusuzataura sezvinosetsawo kuti ngati kudii asi kana mazani saka manje ndodii ndatoereeakuendasaka kuti wongorega wokuchengetera murume wako uza even foni chaiwe iwe wechimbozvitarisa uone kuti wanga uchisafasei Now that he is working pasina kana time akutoda kutoona ona hausi kuona kuti zvinonyanyorwadza aiwa ndakutongoona kuti nguva yese iwe ndiwe kugadzirira nekuchengetera eh, vamwe watomborega munhu iye obva ongoti zvakanaka izvozvo veduwe indakutofunga wachakafira mai vangu ini ah. dai vanga vari vapenyu dai ndisingatombooni nhamo yakadai so yese ini ah, ndakutofunga kuzviuraya nekuti acha ndichagarira pano panyika ini handichachionini kushungurudzwa kwakadai ah, zvanyanya izvi ndakutofunga kuzviuraya zvinenge zvitori nani ah, asi baba vangu ini mwoyo wavo wakaoma zhu tozviuraya idi atofunga zvekuti unozviuraya chaiko chaiko ndozvitori nani inokuti mwoyo wavo shuwa ida vanga wakanaka shuwa vasingandiite zvakadai apamwe ah, havasi baba vangu ini nomai ah, vangu shuwa vakafa wavaonawo nekutambura kwese kwandiri kuitiswa uko ah, ndakuti unozviuraya ini upenyu hwandiomera chaiko chaiko haa ah, ndashungurudzika ini ndandindisunozviuraya chaiko